Dawoor kimakowu, kare moni kimakowu, kiterowu i kin jo ma nongo gitye ka timo lok me jemo, ma nongo bene pe kingeyo ni wun lupok lok angeya. So, jami madwong tye bene i kin piny tutwalle ma mako wan lupok lok angeya. Ipo ni kidongio, kigweyio, kimaki, kunni tye i dog tic ma megi. So, tinni kimako, kidongo. Lapok lok angeya ma a ki botwa kany i Vision Group loko ocek matek tutwal ki tero iye jali wa i kot pi tungo, pi dongo lapok lok angeya enoni. Gin ma biwaco i dano ceng jwi awaca ni, Ngat a ngeyo twero ne, lwenyo kekene paka loyo. Ngat a pe ngeyo twero ne, en aye ki uno, jo ma tye ka uno ni tammi it is okay, which is always wrong. Wek an awai pol dano ni, ka in ilworo ngati moni, you can not, actually pe myero ilwor ngati man to myero iwor ngati moni En, kit en, ma en ento tye par, kwede. inge cawa kene jami ni itime, itime wa i reflex actions be. Ya, i- Ngat mo en tye ikor jami tye itime, waneno in itime wa i lobo pa, lobo ma woko kwica. In- in- ineno? Luwer mogo ma nongo cameras tye i wanggi, gi, gi, gidongo, gicoro wa cameras nongo gimito gidong wa lupok lok angeya. En itime madwong. Obitimme.
Ento it depends on nga ma tye ka time onongo i kwe.
Pyem ka in itimo gini i kom ngato mo ma bene tye laconya. I have ever witness i Uganda House ma kibino te mako journalist. Police ogoyo Nyeri ki batun, Nyeri ogoyo police ki stand. And you know how heavy a stand is, tripod stand madit-ti. Ogoyo bat wa i nino pe oneko. Dong in ineno ni sometimes it provokes an action. Nyi ma kitye waco kome romo dongo journalist i. Odongo journalist pi ni pyem odongo ni pyem pe ongeyo. Odongo ni pingo kitye ka mako celle. In ikwalo cenne. Bik tye i kome ni ikwalo cenne. Dano ngei ni ikwalo cene. En aye tye waco ni ka wanen from the other side of the coin atye temo being lemo one warning o objective ni itye i court peko koko tye o madwong i kome ca okene bene nongo bene tye innocent part lupok lok ange o tye o pong wa kenyo ka mako cal ni pya pya pya pya ca okene gi o wa inyim ka eno pe iromo wa wot Lok. reflect actions mo romo kong time ke icoro gi manok. Pen cik wa tye gin acel. An, calo an pol kare, kun bene nongo alwenyo pi twero pa luco lok angeya, awacci, The publication of false information must be backed by the truth. Ka in ibino iwaco ni Larobi lakwo, nyut kwo kwone-ni ki lok ada Ento lakuli lok ming ma dano bino loko mere me cito ka yenyo cam, gicito giloko i komi marac wek ginong mere aywekagi ni, Sometimes it is not even important. Amito iloka i kom context eni pa. Ka wadwogo i context calo eni, kiwaco ni minister nyo nyi eni okwalo cene. Dong ka kitere i kot nongo myero en otim due diligence me waco an kikela i kot ba, Gin ma kuman myero pe otimme, kuman bene pe obedo lok ada. Gin ma iwaco, Emma, i ot kot, kot ye ni luco lok angeya myero oti i ot kot ma kot pud pe ocakke. Luco lok angeya gitiyo ka weng? Gitiyo wa i ot ma pa cik wa, i parliament gitye. So, kiwaco ni i ot kot ti it's a bit limited. Ni tek ki judge odonyo ni tap ma kicako proceeding, you stop your business. Ento ka kitye kelo en ngat abik tye i kome ni, You have time me mako cal. Dong nyeri ki lwore ngeyo ni kite kikele kwe i bino i tim minister kit bik ye ni ikwalo cene i bino ma iyi yom iruko tayi you are boasting cawa eni in lakwo so we we we but later on he was convicted kicwalo wa i buc
that is another offense carrying to what he was already Ka ngweri moni tye ka bino mager, withdraw. Ka idire ka idok angec manoki, nen kita situation tye Dok kwede. mukene bene Eh? myero iruk lakudi jaket moni ma nyuto Myero ni ni ingeyo ni acel press ibed ni. ki ibed ki Wek, helmet, aha, myero wek, ibed ki wek press gin police jacket. bene oniang ni eni lapok lok angeya. Cawa weng kit i wot myero ibed ki ID ni. Ento inongo mukene onongo waco an angiyo ki ngadi gi myero acitim gin ako man kigoyi do. Kigoyi do. Mm. In ka iciro ni kigoyi ma iloki gidi bedo calo mutaka ka in idwoyo mutaka matek itamo ni Mutoka bu poto nyonyo me i kome ne bu canye, ka mutoka opoto in aye ikwongo kato ki i mutoka ci ito. Adada. Ci A journalist must not be the story, go cover the story. Situation tye marac, draw back. Oweko ka wadonyo i ot calo komedi ni, ka wabedo watye i studio komedi, watye ki twon doggola ma wadonyo iye enoni. Ento ka mac omake komedi kany, where's the next exit ni you must always plan for your next route of exit. Ento pol pa journalist, Caution mukene ma kwayo ni, Journalism myero pe iwot keni. Myero iwot wuni. Ka kitye ka maka olo too ma kimaka ni nongo in itye ka neno ngo ma tye ka timme and that is the evidence ma kimito i kot. Ento in iwoto keni pien in itye keni. Ineno pe kiteno ki dano. In aye la lok. In aye tye camera man, in aye tye supervisor, in aye tye producer. Ka dong kigoyi nongo dong jami weng dong orweny. Ki uni ci in ingeyo ni itye. Ento overall watye ka waco ni lupok lok ange tye ki twero dok twero me tic ma megi ki bene twero me pi dano human rights ni ni pe imyero igo dano ma nongo pe otimo gin gin eni timme tutwalle ka pe abidi ci jo mogo ma nongo gitye o ki temper ma lamal tutwal calo kombeddi labiacara An eni. an an apenyo, an bene aketo lacen ca President Museveni waco ni in icelu lagweng inyim police ma tye ki muduku